Maka obedo ki labongo Rwot ki ker kwar ma megi, wabiyaro bot in ripot man ki jami muken mapol ma otimme pi in tinne i yub me lok ange ma ocwiny. Aniya Sunday Akamo.
Lakelia ye. At least the one thing for now we can all agree on is the soap to use. He likes that it's big and lasts long.

ma ka ikwaro man obedo labongo Rwot mo keken ni dok yub man obitimme i nino dwe apar wiye abic me dwe me apar wiye aryo i mwaka ni eni. Gin nongo odiro kaka ma kato piro abic gubedo piny gitye kon ka yub me wiro Rwot manyen man lapilda ju dogik mwaka na pyer abic adek bobir Rwot manyen man Rwot me ki okol. Ci mogik me doko Rwot bino kono inge kom ki okol dong non labongo tela megi pi mwaka ma kato miya acel I nge mono biri tic mako woko rwot okol macon rwot owiro lukwera moe ago cwale en i gang buc ma tye i Kitgum District ni ya i kare me nio otyenne pud peya gubedo ki rwot me ken dok yub tye me loko dong tekwaro meno i nino dwe apar wiye abic me dwe ma tye ka bino eni. Wanen kong ripot man ki bo lacoc pa Wan Luo Television Christopher Anyeko en kelo ripot ma olil ki i Kitgum District man i Mucuni East Sub County.
Kumbedi iganke mikal kwa rukol mate Nicole imuchwen East Sub County Kitgum District yube meket rod judo gik matie kimwaka pier bijwe dek tie irom mamalo wan luo television tino beri gankal me ke kwa rukol kama yube tie kawara nyim mabe diekal tie maki leo mabe od maki biwer iye ruod dong

machalo compound mero bed tie malach ka compound tie malach ng'o mamit e iye pi mero bed tie so ministry of uh, national water and sewage corporation gi obino ma extending pi botwa ma permanent sector ano eni kombedi line kitongo weng uh, pi obebedo tye available i gang ke mano nino me yub tye no watye ki pi muromo wek pe wabed ki shortage me pi

I nino dwe apar wiye angwen me dwe me abic mwaka man, ludito me dok kaka pyeraryo wiye abic me okol gucimo Jude Ogik ma a ki kaka lupodo lulim kal ma en aye ot ker pa okol me dok orwot okol. Cim man obino ma lupe ki kom me tela me rwot ma onodo odong nono pe mwaka ma kato miya acel kulu.

Kere ka bed ni okolo obedo ki rwodi me ker ento i kare ma munu British obino kiwaco ni munu omako rwot megi rwot owero lukwero moi oterowa i gang mingi kit gum pien en okwero miyo muduku ma en obedo ka lokone ki lak lyec ki bot jo Sudan dok onongo dek niya jo kol pe guciti tic luroni. Rwot lukwero moi ki waco ni oto i buc i kit gum ki two odye dok wa kom beti pi ya gino wi lyel mere. I nge mako wiro lukwero moi ki waco ni muno oketo nono ma ono ngeyo leb muno pi en okwano wa i soke i Cudan odoko macalo rwot kalam ma en aye obedo ka tic ki muno. Pi lworo muno kiwaco ni jo okol obedo ka keto rwodi mogo ento nyinggi pe obedo ka ywek pien gin obedo ka tic lapiny lapiny pi lworo loc aconya pa muno. Wi rogig dong kiketo tye i nino dwe apar wiye aryo me dwe me apar wiye aryo i mwaka man. Ogik, lwongo lwak ducu me bino ka moko caden i yub man ma pire tek ma kibiwiro en.

En ka ineno ker me Australia pole giyellogi rwede kalam ni jo ma aye rwede kalam nio ayange kicimo gini ki yelo rwede mo an tye pi dano weng ma cwiny dano kero banga yubo kede dano yero gi ayera ka tami pe gimani kadi gidi mono wacci ni ka itero dyang idog pii ka mar pi pira odi ni no mat pi kwero mar pi tye jo ma Kata ka bed ni dong wiro gik nino ne odic, ento jo ma gin a ki dog ot me Ikorom ma ot ma tela me Rwot Kalam tye iye, gin waco ni omyero pe giwiyo gik ento jo okol omyero medde ki tic pi Rwot

Mego Rebecca dano acel ma tye i teke me okol bene olego juru gik me dok bot ludiro me tito kit ma tic me ke okol bibedo kwede wek lwak mere gubed ki gen i kome.
An onongo an atye ka nenone ni Ka nongo gin winyo lok ma wan jo madongo calo wan ki medo can pien wan i okol kany en wan aye ma odongo ma mwaka atua ngeyo kit lok ka onongo gin gineno en jut neno onongo myero pe ote o- o- kel lok mo me wii kom pien ka cik ma yam macon can

okeri kata mondo okel akel e kora mondo wuot kar mondo mondo okero opogore gi dhiang' mondo tung' okolo dok ka bedogi kaka man gi kawagi ka keke moko en onge bino donjo okol dok okol kaka man bino donjo okol dok okol aye ni oga komberi wan watye kede ento wan dong

Doko pyerabic wiye aboro pi lok angeya ma ocwiny i Wan Luo Television i Ker Kwarukol i Kitgum District, an Christopher Nyeko i Kitgum District. Gum I tute me dwoko piny peko me two pa cam ma nongo two woko ki i poto ma nongo pud peya kare me cokone ki i poto oromo, gilego lupur me cako golo bur mogo madongo i poto me gwoko pii wek kikony ka olufu wi kare me or mondo piny tye ma otwo dok kot pe tye ka cwe mapol-li ladiro i kom pur bene guwayo ni mono yubo poro con konyo me cobo peko man ma loko lok me piny pien ka ci kiketo cam i poro con weko bene kot cwe ma oromo ka bene kare ma dong two pa piny bino-ni nongo olo to cam tye ma ocek ma romo akwanya i poro tam man kimiyo bot lupu ma gitye i Gulu district ki lupu mukene ma gitye i komal me lobo Uganda me kuro kono kare me oro ma tye ka bino eni pien i kare man

Kodi macon-ni ma pol kare aloko aloka piny pe yelo tuta. Dul pa lupur acel ma kingeyo ni derowa ma kom kar-ni gitye ka nyayo kodi ka gipoko ki lupur i but kabedo mapat pat me lobo Uganda. Dul man kom kare man gitye ka nyayo kodi macalo, kodi anyogi, pul, nacinaci, labolo, kabir, malakwang, gwana, Lapena Sunflower ki otigo i kin mukene. Charles Okello Owiny, en tye lalub kor Director me dero wa Seed Banks ma tye i Mede Parish pa Laro Sub County Gulu District. Pien ni i tekwaro Acholi Young Con, Acholi ma Young Acon pire okonyo ladaki. En aye kilwongo ni okonyo ladaki ba. I, i dak i gang moni manyen, i nongo tye.

Nongo jo mukelo kodi eoni mito kelo can i cing dano. Ento, kadi bed ni yub man ber, Alfred Komakech ma tye Senior Agriculture Officer me Gulu District tye ki lworo matek tutwal ni kodi mukene pe romo tye maber pien ni kic ma nyayo kodi romo pye i atura i kodi marac ka tero i kodi maber dok meno balo woko adwogi me kodi moni.

Dul man gitye ki myero me gwoko kodi man macon-ni ma gia ki but kabedo mapatpat me lobo Uganda. Aneno kodi ateta matut adada ki abedo ka poro kare ma kodi ateta obino kwede ki dong kodi-ni pud tye ci anongo ni pola kodi ateta ma kikelo-ni ma kibwolowa ni ceko ko yot kono kanyo ceng kono timo ngo-ni weng kibwolo dano abwola. Pada kod ateta pole ma kikelo ki con wa mwaka alip aryo pole dong pe kodi ni woti to woti to woti to inongo ni mwaka ki mwaka kitye ka kelo kodi manyen ki wa eni doki kiyubo ki kom man omed romme omedde odok kany ci inongo ni kodi ni tye ka tum mere oto. Josephine Auma ma tye Farm Manager me derowa otito kit ma gigwoko kwede kodi ma megi i kom kare man. Ber pa pur ma wapuro giweko ineno jami mogo pe balo kodiwa-ni ki kemikol. Wan pe watiyo ki kemikol. Wan waketo tyet tyet dyang ma nongo otobbe woko-ni i poto ki lac apoyo. Wajolo lac apoyo ikiro i poto ci ineno cam tye ka ma, cam tye ka dongo iketo iye lac apoyo keken. Kemikol ma kiwilo awila wan pe waketo.

I moyo wa angwen wek dako owe sizon mukene dano biwil. Ini ti kodi mwa kwai sizon miya acel. Wabigwoko dak wakoro wapiro we mwaka miya sizon miya acel. En ber ni tye ni aliyero malo wek tot po maki. Akero malo wek tot po maki wagwoko iro ma owe mac bino goyo kome ni en aweko tono pi mako kodi. Margaret Ayach, won kom pa dul me Obed ki Tam Farmers Group, ma gigamo kodi bot dul me derowa, owaco ni meno man yo acel keken ma gitye ka dwoko kwede kodi macon ma giwaco ni orweny woko i kare ma dano gitye ka a ki idp ka. Ma dano bino ka wele mapol i kin kodi eni, kodi anyogi, kodi gwanna, kodi pul. En keto wa lalar, keto wa bel rac eno, wa lamola pien kare ca nok kal weng pien nongo kare ca nok kodi ca gikami. Kodi orwenyo, ci derwa okelo kodi eno ocako miyone i weng. Miyo watye ka wacone ki dano ki gurup weng ni obin ka gamo kodi ki i kwene, kodi macon ma neno ada wa gipito-ni. En owaco ni macalo dul man kono gin giyubo poto megi con. macalo yo acel keken me lweny i kom alokaloka piny ma tye ka yelo kodi i kom kare man. Wan Luo TV oloko bene ki lupur mukene ma gitye i gurup man. Kodi ma wan wapuro-ni, kodi mo keken tye dong i derowa kany, waketo kodi ocon. Yoo ki golo agola ma meno pe yelowa ki yenyo cuk dok cito ka mabor, yenyo transport.

Gamen teme lobo Uganda kun wok ki ministry ma lo lok kung fu tye ka jingo cwiny lupu ni omyero gucak pur kodi manyen-ni kun gitiyo ki diro manyen me pur wek gunong magoba mapwom. Ismail Jacob Jones pi One Luo Television i Gulu City.
Tic me yubo bar dege ma obedo dit loyo namba aryo i lobo Uganda man ni Kabalega International Airport ma tye i Hoima District ki dong City obukelo dongo loro mabopat ma dano tye kwene bunyayo bene tye cing dano ka ce loro mo cakke i kunyawo me lobo Uganda ka pye pa dege man ludiro giwayo ni mono yubone dong tye ka tum woko dong obucako mere kuro nene kit me loro mo keken we ochak tij me jolo dege mapol ma gipie i kabedo meke mukene ma gituk i eria meno ma nongo bukel dongo lobo mapol pi dano ma gitye i hoima i kabedo mukene ma orumo eni eni lacoc pa wan luo tv joni sani ocako con olimo kabedo me tiyo pye bar dege man yubo bar dege kabalega i hoima city ma nen kong dongo lobo ma tye kong ningo ma obutimme gen tye ningo i kom tyeko yubo bar dege ma kilwongo ni mono kabalega international airport

ngat ma tiyo ki dul me SBC Uganda Limited ma gugero ka pye pa dege ka Balega International Airport otero ni bar dege man dit dok ki gedo i rwom me wi lobo ma woko. We are at the runway. It is about 3.5 kilometers in length and 75 uh, meters of width. We have more uh, components like the turn pad this side and the turn pad, and the turn pad the other side.

me biyo mo ki wele ma bino ka limo piny ci nyayo lim i cing miri kacel ki lute dero pi wan luo tv jonisani ocaka con i oima
Fawuch madit bot Joni sani ochaka chon pikele walok meno kiwo ima city kawadire wachero ya Arua City mati West Nile President Joel Museveni otiro choyo warga magolo rok chane mon kichak chulo waka dano makono balu time kom kibengo ruwen chamegi ikar melwen padul adui elariman pa Joseph Konyi ikomalo melobo Uganda Ladit President Yoweri Museveni ocoyo war ka bot gang kal me lim ki dong office pa Prime Minister ki dong man gang kal me gwoko bebedo kacel ki office pa Attorney General kun mito cul pi dano magi ma lubbe koko mo a ki uh, MP pa lwak ma ye Ayivo East Division aye ocwalo bot President Yoweri Museveni i kare mo cer ka bito kwi ne cok cok ki West Nile kunno. President weni mono cul man omito kicul wa ex gratia pi dano ma gubedo tye lweny ma tutwale ma kineko iye dano

E warga ma kicoyo bot office pa Prime Minister gang kal me lim, gang kal me bedo ki dong office pa Attorney General. Ka mukene kicwalo bot lutela pa dul en ma dano ma gunongo peko tye iye-ni ki dong MP pa lok ma i Yivo East Geoffrey Peta kicoyo warga man kun me kare ma President Yoweri Museveni olimo Arua City dano mapol okato ki koko ni mon gamente omyero onong cente mo me culo gin dano ma peko opoto i komgi. kidong lo pachi ne wuok ke yup makelo wani mono ex gratia. Eu arga magi joyo bot lo memba pa dul me West Nile kony wo victims magi tiyo ndu para ka ya yivo division igang kalgi cheng chabit MP ma yivo East man Geoffrey Feta owaye ni mono warga man en chwala en ki kome bot dano ma ikin gang uwek gunong lok matim.

Engage in government and engage in authorities. The, the, the, the, the, the HE, the president, Yoweri Kaguta Museveni, has directed that these people be paid an ex gratia payment. Warga tye aryo, acel ki coyo ninde piri wa biro me dwe miya apar ma weng President Yoweri Museveni oketo iye cinge wai ni mon kadi bed ni mon pe obedo okor pa gamente me culo dano ma pe oporo go me kongi i kare me lweny lim man giromo mine ni wok ki yub me ex gratia en owaco ni mono lim man bene omyero kinen ni jang gamente ma gitye i kom lim myero guti matek iye wek kikatti woko ka okony dano ma gitye i peko i waraga me aryo ma bene kicoyo ni nde piri wa biro me jami apayo mwaka ni eni president yoweri museveni oketo iye cinge kun miyo rukta bot gang kal pa gamente ma gitye ki kero me culo dano omyero gucul dano pi nek lumoka ma otimme i Yombaci, Ringili, Odramacako ki dong moni weng gitye i area me Ewata man i Arua. Sam Ondoma ma tye ngat ma ngeyo cik ma tye ka cung man lapilda pa jo ma peko ma lweny pa kony okelo i kom gin owaco ni mono nying jo eni weng dong tye atera dok opic ma neno lok kom tic pa dul mony man CMI omoko Dok bene ca den tye ma moko atir myero gunong kony kit ma president Yoweri Museveni ogoyo kwede rok ca ma mege-ni.
the President of Republic of Uganda for finally giving a directive that the Kony War victims on West Nile, those from West Nile, be compensated and given their ex gratia payments. I also want in a special way to thank Honorable Feta for the job well done because he wrote three letters over this same matter. He has been following this matter uh, in State House, in all forums where uh, the president Ondo ma dole gin ma oripe omiyo obetie ka beno tiego ni mondo joma giti gi nying moken mapate omiyo pego tem balo yo me chulo dano ma kowuok e lweny padri e larem. Cul man ka ce otiyo nyo kicako ticce obuto konyo dano ma gitye i aroo kilwongogi ni West Nile Kony War Victims ki mukene ma gitye i moyo ajumani ki obongi ma bene weng gitye kacel wek dano weng gunong cul ma rom pi adwoki me lweny pa dul adwi LRA ma obalo kwo pa dano i West Nile pi lok angeyo ma ocwiny i wan luo Television Robert Aryaka ki i Arua citi. Ut bene aye ki i Arua citi kun nongo roc ma kono tye ki lworo matek pi odur mapol ma gitye ka dongone ki ripot me tim ger ma nyongo aye me buru ki dong tim ger mukene ma tye timme i kom mon kun nongo tye i cing dano ma gitye ngweco bodaboda dok koko man tye ka medde ameda man bene obedo koko mo kati i ripot ma kitimo pi lobo Uganda olum ripot nyo kwed ma dul me UNFPA otimo i mwaka aluka apar wiye abiro waye ni mono koko mo kati tye i kom ngwec bodaboda mapol pi tim gero Kidong tim ma anywa yo me bor i kom mon ki anyira ma obedo tye pacent pi arungwen me aryo kul ma koko tye ni mon gin gitye uno dang jo mukene gigur dano i yo ma opore weng tim i cing lungwec bodaboda. Kadi bed kumeno kok mon mapol bene tye West Nile ka ma lacoc pa Won Luo TV John Paul Opiyo oloko ki mon ki anyira ma gitye Arua City me niang rwom peko man i kin gang koko tye mapol mon ki anyira gumoko caden i kom makati nyo nongo tim ma anywa i cing lungwec bodaboda. Ywak kutiebi oring boda boda miye arua city ma yibe yanyo kane nyotu wi juma nyir matengi nep man mon pa dhano ywak en utie kane nyotu ber bedo migi eyotaro harriet mega chelo gony ywak kite ma e podhi peko pa jaring boda boda mok mito kane nyotu wiye You must not keep quiet.

Nikum lembe eni tela pa bodaboda miya Yivu East Division waca nda ginwang'o lembe eni. Eni kwenda muwo kidubadri ko Anthony mutye jawigi me waco andha bodaboda eni nyotu wi mon pa dhano kod eh, Juma Nyir Matengi ne maybe conning these young customers, most especially girls. We registered some cases, most especially in my stage. And uh, people will come with a complaint that

instead of requesting for the money and this is what the rider is doing for the customer. Janen William Dongo Ngom, Mite Dero, Pi Arua City, Judith Draten, wacho gin wang'o ywak makameni makwe man gi tieko yik mirombo kutela pa oring boda boda gi. Yes, we have had a number of cases just like Anthony said of boda boda boys who carry girls

on how they should behave with their clients, especially when a parent has entrusted their child into their care. That is Isaoleme majuo kureo relifario kula para biro majum yu NFPA man katish pajadi pumi Uganda giwo kuregin unyuti ya niya ya piera bungu enu ya rio widak pajuma mon no yenyu kani podhu en keshinga boda boda magi yenyu kani nyotu wigi Makwei, P1 Luo TV, Opio John Paul Ierua City. E lowo ang'eyo ma katika mapat ki lobo Uganda gamente manyien ma katika tich Guinea Bissau do chako tich kama gin go baye gamente pa president machon man Omaro Sisoko Embalo ma kong wiye tiyo ringo chere sen gode kar man oringo tika bir ko ikam iman iboma dit me Congo man i Brazzaville

ki dong bene tye ki yadi ma cik pi ye ma kidonyo kwe lobo kunu pien ni dek kare man gamente oloka mege ca kelo jami manyen agi neno kit me kelo aloka lok ki kit gimiyo gamente i cing tela mukene manyen i lobo gini bisao watye ki report man pi in tye ni yub me loko nge mo cwiny

Be wan luwo television e yo miluwo ang'e mojiny anie sande yak mo? Elokom biacara telo e yo acel me joko matek rwom me onyo kwi ki jami mukene ma pe rwatimo ma gitiyo kwede pikipiki ki dong motoka i lobo Uganda gang kal me kero mac ki dong dongo lonyo me ngom kacel ki Uganda National Bureau of Standards man UNBS Gucako timo kwed ki pim bene i kom kabedo mapol ma kipiko iye moo ma kimiyo bot dano ma dano wilo i lobo Uganda lwe kabedo mukene atikane ma tye i West Nile. Gin weko tic ki radio ki dong jami mukene me pwonyo dano i kom yub ma kilwongo ni mono field marking and quality monitoring program ma miyo kong ngiyo rwom moo i kit kwir ki dong leng pa moo ma kicaro i cuk i kabedo me piko moo ducu Matye i lobo Uganda kany, geno wa ni mono yub man okonyo matek me dwoko rwom me onyo jami mukene mapati mo ma dano cato i lobo Uganda kanyi odok piny i pacent ma bene pe karacel ma dong kitimo tim marac ma kit man-ni. Robert Adiga keli ripot i kom lok i nge biacara ki i Arua City man i West Nile. Rev. Justus Frank Matii ng'at ma ne en oloko makelo mo e lobo Uganda man mo Petro kiluongo ni Petroleum Supply Department owacho ni mono ne en gima dit e loko weko mo mabedo tye e lobo Uganda timo mapire tek dok tye maleng kabene ceke keri tic.

Kare bed ni mon okok romo ketne ekom duol machoko muchoro man Uganda Revenue Authority ma pol kare gin wayo ni mon ludyere ma gidoro ka piko mon aye koko tye ikom gin pire tek ni mono ka ce mo ma kit man obino omyero kong gipim rwome ki niang ni tye ma opore wek dano oti kwede ilobo Uganda. Josephine Oyiegi Utedi matin ngat ma loyo West Nile man pi URA owacho ni mon pol kare dano ma gitye kwede nok dok bene ka boda ma tye twolo tye ma pol tutwal i wang lobo Uganda ki dong lobo mukene ma oteno en Uganda.

Richard Andavala tich nyola wang dul me fal oil ya rua owae ni mono jo ma myero gudo tic man me nene pe ki keto moo petrol ma tye atata i di gudi nyo i kin ka ma dano ma nonge ni omyero pe ki myero pe ki ket kore i kom dano ata pien jo eno ni pe gitye ka timo tic ma pore

ki Bright Stars Solitico. Waneno ripot man matut ki bot David Magere ki lilo kom tuku i tuku ma otimme i kom malo me lobo Uganda i tum cabit ma okato eni. Tuku obedo magwar tutwal i tum cabit me apar i pyem gweyo odilo me namba aryo madit loyo pa co i lobo Uganda man FUFA Big League. Man kono obedo cabit me apar i pyem tuku man muyabbe woko i tum mwaka man.

Report pa Anthony pa Pira okel watin ya gike yub me loga nge mo chuin kan ki wan lu television ani hasan dia kumu metre kine na wai kare duju.